Ie. Falle bod rhai ohonoch chi'n nabod fi fel Dewi Sant. Ie, dyna chi. Nawdd Sant Cymru! O! Dipyn o gyfrifoldeb, wyddoch chi, bod yn brif sant, ie, y sant cenedlaethol. O, mae rhai yn fy ngalw'n top dog of saints, ie. Ond dyna fo, Dewi fydda i chi. Nawr te, fy nghasgliad o gerrig rhyfeddol. Bob un yn hen, hen iawn. O, maen nhw'n hŷn na fi, a dwi'n 1,500 o flynyddoedd oed! A mae pob un o'r cerrig yma yn cynrychioli stori bwysig yn fy hanes i. Dewch i ni gychwyn gyda'r garreg hon. Carreg Non dwi'n galw hon. wedi chasglu o Capel Non. Ges i fy ngeni ar y clogwyni ar noson stormus o wynt a glaw, mellt a tharanau. Whew! Dechrau dramatig, ynde? Enw fy mam oedd Non. Dyna pam maen nhw'n galw yr hen gapel sydd ar y clogwyni yn Sir Benfro yn Capel Non, dach chi'n gweld. Roedd fy mam yn ferch i Bendefig o Sir Benfro, ac roedd fy nhad, Sant ap Caredig, er doedd o fawr o sant, ond stori arall 'di honno, roedd fy nhad yn fab i frenin Ceredigion. Felly, mae 'na waed brenhinol yna, dach chi'n gweld.

Yn y flwyddyn 1094, roedd rhygyfarch Absilien yn esgob ar du Ddewi, a mi benderfynodd o sgwennu fy hanes i, do, pum can mlynedd yn ddiweddarach, ond dyna fo, gwell hwyr na hwyrach, a mi sgwennodd o fy hanes mewn Lladin, do, yn y Vita Davidis. A, dyma ni. Y Vita Davidis, neu buchedd Dewi yn y Gymraeg, gair arall am fywyd Dewi, da chi'n gweld. Dyma ni, fy hanes yn y fan hyn. Ah, eglwys hen fynyw. Ger Aberaeron. Yn y fan hyn nath y mynach hynod Paulinus fy nysgu i sut i fod yn fynach. Ia, dach chi'n gweld? Mae hyd yn oed sant yn gorfod astudio! Deus lux mea est! O, roeddwn i'n hoff iawn o'r hen fynach Paulinus, ond doedd o ddim yn gweld yn dda iawn, ac roedd o'n fy ngwneud i'n drist i weld o'n methu darllen, dach chi'n gweld? Ac un bore, dyma Paulinus yn deffro, ac roedd o'n hollol ddall. Wel, mi ath yr hen fynach i lawr ar ei liniau, a dechrau gweddïo ar ei Dduw. O Dduw, gad i mi weld unwaith eto fel y gallaf dy wasanaethu ar dy ddaear! A dyma fi'n teimlo'r nerth ryfedda yn fy nghorff. A dyma fi'n gosod fy nwylo ar ben Paulinws, a modiau yn ysgafn ar ei lygid, a dyma Paulinws yn disgyn yn ôl, a chodi ar ei draed, a gyda gwên a folaidd ar ei wyneb, dyma fo'n dweud. O, i Dduw fo'r diolch! Dwi'n gallu gweld unwaith eto! Ac wrth gwrs, i Dduw oedd y diolch, dim ond ei negesydd ar y ddaear oeddwn i. Ond mae'n handi os da chi am gael eich cydnabod fel sant, bod chi'n medru cyflawni gwyrthiau. Carreg Paulinus, sy'n fatgoffa y gall Duw roed nerth gwyrthiol i rywun pan mae angen. Wel, mi deithies i Gymru gyfan, yn pregethu gair Duw a rhannau o Ewrop hefyd. o! Ti ddewi. Mi ges i wneud yn esgob ar fan hyn, da chi'n gweld. A dyma gareg fach lefn i atgoffa fi o'r abaty a sefydlais yn Nhŷ Ddewi. Ia. Wel, mewn amser, mi ges i'n ngwneud yn Archesgob Cymru, a mhen yn llawn cyfrifoldebau, ac felly roedd hi'n bwysig mod i'n trio cadw pethau'n syml bob tro. Ro'n i'n bwyta ac yn yfed pethau syml. Dim byd ond bara, pêr lysiau a dŵr, cofiwch. Ie, fysai'n anodd iawn i chi wneud hynny heddiw, efo'ch pitsas a'ch siocled a'ch hufen iâ. Treulio'r rhan fwyaf o'r diwrnod yn pregethu ac yn gweddïo ar Dduw. Ac roedd hi'n hawdd iawn gwneud hynny, achos Duw oedd fy nghyfaill gorau. Un o'r straeon enwoca sy'n cael ei hadrodd amdana'i ydy honno am y bregeth ar y bryn. O'n i 'di cerdded drwy'r dydd, 'dach chi'n gweld, a 'di glanio yn y pentre bach 'ma o'r enw Llan Ddewi Brefi. Ie, dyna chi, fy llan i, Dewi ger yr afon Brefi, ynde? A phan gyrhaeddes i, roedd yna gannoedd ar gannoedd o bobl yno yn fy nisgwyl i. Henffych! Duw fyddo gyda chi. Cyn i fi ddechrau hyd yn oed, roedd yna rywun yn y cefn yn gwynnu, 'Da ni'm yn gweld chi! Rhywun arall yn gwynnu, 'Da ni'm yn clywed chi chwaith! Fel da chi'n gwybod, mae gen i lais eitha cry, ac felly dyma fi'n codi fy llais rhyw fymryn. Henffych! Duw fyddo gyda... Da ni dal ddim yn clywed chi! Da ni'm yn gweld chi chwaith! Wel, beth oeddwn i'n neud? Dyma 'na neges yn dod gan Dduw i mi i osod hancers o dan fy nhraed. Dyma fi'n gwneud hynny. Na sefyll ar yr hancers, a wir i chi, Yn sydyn, dyma'r ddaear yn codi oddi tanaf, ac mi roeddwn i, Dewi, yn sefyll ar fryn. Doedd dim ond rhaid i fi sibrwd, ac roedd pawb yn fy nghlywed i, a phawb yn fy ngweld. Ac wedyn, dyma na golomen yn dod o rywle ac yn glanio ar fy ysgwydd. Neges gan Dduw, ei fod o'n bendithio fy mhregeth. O, glomen braf! Y glomen ar yr ysgwydd, a'r ysgwydd ar y dyn, a'r dyn ar y ddeiar, a'r ddeiar ar ddi. Esgusodwch fi. Canu, un o bleserau bychain bywyd, yntyfe? Yn ôl rhyggyfarch yn ei lyfr enwog amdana'i, fues i farw, cofiwch, yn y flwyddyn 589, ac fe'm claddwyd yma yn yr abaty yn Nhŷ Ddewi. Mae rhyggyfarch hefyd yn sôn am fy mhregeth olaf. Dyna pryd dwedes i, Arglwydd i, frodyr a chwiorydd, byddwch lawen, cedwch eich ffydd a'ch cred, a gwnewch y pethau bychain, a welsoch ac a glywsoch gennyf i. Ie, y pethau bychain, dyna sy'n bwysig, da chi'n gweld. Sgwn i pa beth bach wnewch chi heddiw, fydd yn dda gan Dduw. Sôn am bethau bach. Carreg y Sant yw hon. Carreg a gasglwyd yn y flwyddyn 1120, pan gyhoeddodd y Pab yn swyddogol fy mod i, Dewi, yn Dewi Sant. Wel, yn nawdd sant Cymru! Ww! A dyma chi yng Nghymru heddiw. Be dach chi'n neud ar ddydd Gŵyl Dewi Sant, ie? Wel, dach chi'n gwisgo fyny, dach chi'n chwifio'ch baneri, yn bita bara brith a cawl ac yn canu mewn eisteddfodau. Ble bynnag ydach yn y byd, dach chi'n dathlu'ch Cymreictod. Ww! Ond cofiwch wneud y pethau bychain bob un diwrnod o'ch bywyd. Wel, dyna chi. Wedi clywed dipyn o fy hanes, ynde? Wel, fedra i'm datgelu'r cwbl amdana i, wyddoch chi. Mae rhaid i rywfaint o fywyd sant barhau yn ddirgelwch. Ond mwynhewch ddydd Gŵyl Dewi, yntyfe? A gwnewch y pethau bychain rŵan, cofiwch. Beth am wneud baner? Gwneud fflag i'ch gwlad? A'i chwifio ar Fawrth y cyntaf? Ia, diwrnod nawdd sant Cymru! Hwyl!